welcome to mama lee secret today topic we'll be talking about shaming yes mm-hmm. shaming shaming shaming shaming i know people that they shame people dem now even for social media they go shame you for some kind way my sister you go get something go happen for your life you no even wan post am people they go shame you because say

because of the kind shaming wey person go shame you for for thing wey dey happen for you be na that thing that person dey pray for every day and night but e go see am happen for you even for rejoice with you so that make god bless you too no e go she don dey shame you una don notice am people dey shame people dem na because no thing dem need dem no get those things and e no dey waka for dem but my sister i wan tell you say

and toxic shaming these three things na una we dey talk about today if you wan know the detail stay after my intro because eh e go hot yes e go hot i go put everything for down we go recover from this shaming matter we will start by wetin be guilt guilt na when you make a mistake that one na guilt you don make mistake you allow na guilt when you make a mistake shame when na other person say you make mistake

shaming this guilt where if now you think you make mistake or talk about how to give them up and then if now person talk them where the shame will talk how to give them back for them or send them back for them yes and then if um if you live or inside toxic shaming you know how to recover from this toxic shaming so some of this shaming them sometimes e no even stand na today e stand na from our parents dem you know wey you know when you be small you no get control for a lot of things so one day dey when our teacher dem whole time we dey small we go school you know when if you remember back those days being in school hmm, teacher no wan tell you something you go tell you say no teacher dey join come on top class tell me stand up or dey tell me stand up for for assembly in front of like 500 people and then they just flog you just insult you just all those things them but i wan tell you see that na alepok na alepok today we'll be adults i love being an adult i love being an adult because you know i need to take any bullshit that's one thing being an adult you need to take any bullshit from anybody yes yes even now who call you the talk of you no one time my sister you hang up that photo if na man dey buy your phone for you na man dey put you airtime credit so you freak being an adult you can control what goes in here and what stays you fit control wetin dey go inside here and wetin go stay for here and wetin go keep am for here wetin go keep am for your heart this thing na thing wey our friends dem our teacher our parents dem dey talk for we and i no know shaming e don be for some kind way wey like especially now nowadays with social media and everything wey sometimes you say be you go post on your thing person go glad you know but people will shame you with it something wey you think say oh okay na my pikin e be say ma post my pikin they go shame you ha that girl since wey he born man need the drink water that one since wey he married hmm? man need the drink water put couple down hmm. that one he dey call himself a queen that one dey call herself ajebota ajebota that one dey say be slay queen that one be say be boss eh e be boss e be gisting mama e be gushi mama all the name that people that dey call am people go shame you for thing wey you feel about how you feel about yourself e dey make people shame you for that people go shame you because say you love your husband you guys are having great time and you're posting it e dey pain them my sister you be witch you be witch wey you no wan see happiness and if you don't see if you don't notice am eh if you get some person where they text you person go text you you text say how are you doing i'm doing great my sister take note that text go end because e dey say people dem no like to see person in happiness if person try am my sister if person ask you say how are you doing say i'm doing great if you feel that conversation will continue but if they text you hmm, my sister you start complain eh that conversation e go take three hours i say three hours e go take am because na wetin people dey want na wetin people dey want person no wan see another person person e you know they no wan see another person like say anybody get definition you fit define wetin wey you wan be if i say i be queen i be queen for my kingdom Hmm? If I say I be Ajebota, you no know play where I comot, you no know my suffer. My level wey I dey, if na so I decide say I dey define the Ajebota. If you think I no be Ajebota, waka dey go. Yes, waka dey go. As I talk say this so, one thing I like about adulthood na because say we dey fit decide wetin for take and wetin no for take my sister if your thing the way you do am for life no leave am make people dey hold you accountable for that if you be do something for past na you dey define your present if before before some people go even hold you accountable for kind of thing wey maybe god don even forgive you for

dem dey waka dey carry her pass for head all i need the heavy for their head i no know all i need the heavy for their head i no know the one thing i wan talk is this o guilt na verdict it is na thing wey you do na mistake wey you do and na you dey decide if you feel say you fit fix am my sister fix am but if you think say you no fit fix am apologize if na mistunt wey you do am for person apologize my sister and if you no fit go let it go something dem you no fit change am if people you no fit change am there are things you can change let it go and another thing na say as i talk you no need for the waka with this guilt for your head my sister there are ways if you over heavy for you you no know where for put am for down or where for talk my sister talk for papa god talk for papa god he go forgive you your sins and you go waka the go no care about the one that really carry am for back na dem sabi if judgment dey i no know wala god go ask them about your sin no so no let this no let this worry you if you can't fix it about guilt if you can't fix the guilt let it go let it go yes because the truth be say

you fit decide say person talk you hala you hala you you drink your mimbo if you don you quiet you fit decide say this one after that phone call you continue to knack your head knack your head like for five hours that one na you sabi na you sabi but as i talk say this so one way na you make am you fit let it go but one way na person dey talk about say i mistake wey make am my sister leave am make dem carry am for their head o leave dem make dem carry am for your head no let it be with you if you think i am this i am this my sister keep thinking keep thinking use leave am make dem talk about it e dey entertain dem just entertain dem and one another thing na say if something dey worry you if you think say person dey post dey worry you my sister move that person for your number if you think say person this phone call anytime person call this phone call each time i receive this phone call e dey make your nerve disturb me pium pium pium pium pium my sister block the number when that number call no pick am when that number call no pick am If na by force for pick am. We are adult. We fit do wetin wey you want. Eh, person wey e no like am na im banga na e oye. Yes. Person wey no like am na im banga na e oye. Um, toxic shaming. My sister, no let wetin people dey talk worry you. take some mirror look yourself well well like this mirror look yourself well well no ever tell yourself something wey you no want am make e happen when you dey think no ever tell yourself something wey because you do am mop so no do am mop so see the mop anything you talk i go happen so my sister whether you move am for the mop or you just remain inside here no ever tell yourself something you no want am make e actualize no ever tell your something you no want am make e some magic man make am make e dey realize tell your thing tell yourself something you want am make e happen no ever tell yourself damn i'm broke you will be broke no ever tell yourself till you know what that may happen no ever tell yourself that kind of talk then talk for yourself positively look yourself hmm? i am a queen i am queenie i am beautiful i am capable i am ready

my dear nobody no fit talk good thing about you tell yourself good things if nobody feel love you love yourself as na quarantine this during this quarantine time so make we take that time use them positively she done with yourself examine yourself ask yourself where are they wait till i don't leave and make people they talk about me they work up for my head my sister as i talk say if you no fit fix am let it go anything any person wan think about you na their mbanga na their oil make e no worry you let them make them think if they no get think or think about your life na na another na your own life they wan think about am na them sabi